Nixtieq ukoll issa naqbad naqra dik it-tema li li ftaħt inti u ma nafx jekk hemmx għalfejn esplorawha ma s-silenzju. U u għedt li hawn min jibża' mis-silenzju. Naħseb din hija vera xi ħaġa importanti u naħseb hija vera fenomenu ta' żmienna fis-sens li inti naħseb aħna sirna ġenerazzjoni li iktar nibżgħu mis-silenzju għax meta jibda s-silenzju f'ħajjitna dejjem għandna l-għażla nixgħlu t-television, naraw il-mobile, naraw il-laptop. Dejjem hemm xi ħaġa li jneħħina minn dak il-, mill-possibbiltà li ngħaddu mill-perijodu ta' silenzju, li mbagħad jiggradwa għal meditazzjoni, li mbagħad nistgħu niltaqgħu magħna nfusna. Jiena naħseb li wkoll biex inżewweġ ma' dak li konna qed ngħidu l-ewwel mela li li aħna lit-tfal ma ngħinuhomx jissemmnu, li hemm nuqqas ta' relazzjoni mal-komunità, naħseb ukoll il-fatt li hawn, Ħafna affarijiet li l-ħin kollu qed jitolbu l-attenzjoni tagħna u aħna qed niġru kulħadd issa f'daqqa waħda bl-ADHD kulħadd Alla jbierek. Imma jekk l-ambjent il-ħin kollu qed jirrikjedi minn għandek isma' ħares l-hawn ħares l-hawn rajtha din rajtha l-patata ta' dik isma' ara sieħbek x'qed jagħmel għax ma tmurx il-fatt li inti l-ħin kollu qed tiġġebed l-hemm u l-hawn Żgur li jekk fil-passat il-ġenituri tagħna jew in-nanniet tagħna fix-xogħliet li kien jagħmlhom kien ikollhom anke mument ta' skiet fl-għalqa. Aħna m'għandniex dik l-opportunità. Aħna żgur li m'għandniex dik l-opportunità u naħseb dik ukoll dak il-kaos, dak l-istorbju Qed iwassal ukoll għal iktar soċjetà li qed tipproduċi nies li huma anzjużi. Bla dubju, għaliex il-moħħ ma jieqaf jaħdem qatt, lanqas meta norqdu, il-moħħ jibqa' għaddej. Sewwa? Dak li inti tibdi oħra wkoll, pereżempju, li tajba l-mar-riċetta, li inti Nofs siegħa tlietkwart qabel l-irqad tieqaf milli tisma' jew ikollok kuntatt fuq mobile. Għaliex? Ħalli inti tibda tiddira pattern. Pattern illi inti qed tipprepara l-moħħ illi qed tgħidlu isma' issa se tistrieħ. F'dak il-ħin x'tagħmel? Oqgħod naqra s-skiet. ASCII, u ara naqra b'karta ma' ġenbek u ikteb l-affarijiet tajbin li tkun għamilt dik il-ġurnata. Illum xi rnexxieli nagħmel, mela, rnexxieli nagħmel naqra xogħol tad-dar, jekk inkun fl-uffiċċju kelli dik il-biċċa xogħol spiċċajtha, kelli dak l-argument għalaqtu, il-dik iffaċċajtha, da da da da, iktibhom. Mela, li niktbu hija prattika inkredibbilment b'saħħitha. Ikteb ukoll xi trid tagħmel l-għada. Għaliex, tgħid mela għada x'għandi, għadi rrid nagħmel dawn l-affarijiet. Tgħid li nżommhom fuqhom, mhux biżejjed. Ikteb. U mela tgħid għada għandi 1, 2, 3, 4, 5, 6. X'jiġri f'dak il-proċess illi inti qiegħed tikteb? Fl-ewwel każ, meta qed tgħid l-affarijiet tajbin li għamilt, qed you validate yourself, qed tagħti lilek innifsek. Mhm. Spazju li qed tgħid proset ġożiet. Mhm, mhm, qed tara ħija llum x'irnexxilek tagħmel. Meta ħadd tikteb dak kollu li għandek tagħmel l-għada, Anka ħmerijiet żgħar ta' jien naf noħroġ il-ditta żibel, pereżempju, you know, tgħid isma', eh, affarijiet żgħar, kollox xi tikteb, affarijiet li tgħid isma' għandi bżonn numru għand l-avukat, irid imur għand id-dentist u nibża' minnu. Mela, ibda għamel imbagħad, ikteb il-lista kollha. U mbagħad tagħmel priorità, għid l-iktar li ddejjaqni x'inhi li rrid nagħmel dit-telefonat tal-avukat. Mela dik trid tkun number one. Għaliex? Għax inkella għandek ġurnata ġorra u xorta trid tagħmilha. Jekk tgħidli ma eh, dentista ni appuntament fit-tlieta, ma fit-tlieta sa dak trid tiżomma ma jimpurtax. Imma l-oħrajn jekk inti għandek kontroll fuqhom għatihom dik il-priorità. Issa, meta inti qed tagħtihom dik il-priorità, bla ma taf qed tħares lihom, diġà qed tirrehersjhom Qisek qed tgħixhom. L-unika ħaġa li għandek bżonn tagħmel hi li jiena qed ngħid irrid inkellem mill-avukat fuq dil-biċċa xogħol. Li jiena nara f'moħħi qed nibgħat messaġġ li se tirriżulta pożittivament. Li isma' dan l-argument se jibda jingħalaq. Mela se tnejn, imma kollox qisu qed jiġri issa. Mhux se jibda jingħalaq, illi dan l-argument qed jingħalaq diġà. Illi jekk jiena qed ngħid isma' irrid eh, noħroġ eh, li diġà ħriġ ta' il-borża, li diġà għamilt, qisni diġà għaddejja biha Kollox fil-preżent. Meta jien qed natfala dik l-attenzjoni u dik l-enerġija, jiena bla ma naf, bla ma naf, il-moħħi qed ngħidlu dil-ħaġa se tirriżulta kif irridha jien. Mhux kif qed jgħidu n-nies. Kif irridha jien. Mela, tlaqna?